अरे बाप रे बा एते डेड स्टॉक अहूँ सब इएह सोचैत हेबै दोकानमे डेड स्टॉक बचि जाइ छै तऽ ओहि लेल टेंशन नहि लेबऽके छै इहो बात हम कहि दै छी हमर ई डेड स्टॉक नहि छै हमर ई फ्रेश माल छै अहाँ सब लेल हम बतबा एलहुँ हेँ ई वीडियोके लऽ कऽ एलहुँ हेँ जे अहाँ सब केना कऽ डेड स्टॉकके फ्रेश कऽ कऽ बेचबै ताहिके लेल हम एलहुँ हेँ आब ई बेचऽके छै तरीका जे मानि लिअ जेना अहाँ सब अखन लगन के चलि रहल छै और ठंडी सेहो चलि रहल छै दुनू के अहाँ के बेचऽ के ओहि के बारे में हम बतबै छी तऽ ठंडी कपड़ा आब कनि धीरे धीरे कम हेतै तऽ ओहिमे डेड स्टॉक अहाँके बचि जायत तऽ टेंशन लेबऽ के नहि छै किया नहि लेबऽ के छै किएक तऽ आगाँ फेर होतै ठंडी ठंडी अते ने ओकरा नीक ठुमा या नीक जगह पर राखि दियो जैसे चूहा नहीं कटे कुछ नहीं कटे फ्रेश कऽ कऽ ओकरा मालके राखि दियौ आओर आगाँ फेर हेतै ने तऽ अक्टूबर सेप्टेम्बर अक्टूबरमे अहाँ बेच मतलब अहाँके बनल रहत तऽ अहाँ बेच लेब या फेर अहाँ बेच सकै छी आगो बेच सकै छी या साड़ीमे साड़ीके हम बात करी तऽ साड़ी कहियो डेड स्टॉक नहि होइ छै ई बात अहाँ पहिले कऽ लिअ कहियो डेड स्टॉक नहि होइ छै किया नहि होइत छै किया तऽ डिजाइन पुराना होइत छै कपड़ा कोनो कपड़ा सभटा चलैत छै आओर कपड़ा चलबेटा करते रोटी कपड़ा मकान ई तीन चीज चलबेटा करते बारहो मास छत्तीसो दिन कतबो कुछ भऽ जेतै आओर अहाँ सब कनिको टेंशन नहि लिअ जे हमर डेड स्टॉक बचल अइ हम भेज दै छियै सूरत भेज दै छियै लुधियाना भेज दै छियै किया नहि भेजियो ने किया भेजबै कस्टमर गरीबो अबै छै दोकान पर ओकरा ने अहाँ एकटा बनाउ मिक्स जकरा कहल जाइ छै मिक्स बनाउ आओर ओकरा एकटा रेट बना दियौ जे ई दू सएमे ई तीन सएमे ई पाँच सएमे एकटा रेट बना कऽ अहाँ बेचू नहि अहाँके एकटा रुपैआ मतलब ई कम हैत अहाँके आदमियो बनि जायत कस्टमर बनि जायत सेल लगा दियौ ने यौ सेल लगा दियौ किया सेल लगा दियौ किएक तऽ बुझि जेतै दोकानदार या मतलब दोकानदार सब बुझि जेतै जे ई दोकानदारमे ने आइ सेल लागल छै से लागल छै चलऽ ओतहिसँ माल लै छी कोनो फ्रेशो रहै छै ने कोनो कटल फटल नहि रहै छै हँ कटल फटल रहै छै तकरा हम भे- भेज सकै छी आओर फ्रेशके किया भेजबै फ्रेश तऽ फ्रेश छै ओकरा पन्नी बदलि दियौ ने ओकरा ई कऽ दियौ कनि नीक ठमा राखि दियौ मालके हर सात दिन पर एकटा कोनाके माल एक एक तरफ राखू एक तरफ फेर दोसर हटा कऽ फेर दोसर तरफ राखू अहाँके काजे कथी अइ जखन कस्टमर छै तऽ कस्टमरके साथ बात करू नहि छथि तऽ अहाँ अपन काज करैत रहू मन बहलबैत रहू तऽ इएह सब अहाँके डेड स्टॉक होइते नहि छै स- कोनो भी लाइनमे ने कोनो भी चीजमे ने डेड स्टॉक होइते नहि छै सेहो बात हम अहाँके कहि दै छी ओहिके दिमागे नहि लगबऽके छै जे डेड स्टॉक हमर माल अइ हमर माल नहि बिकाइए ई कहियो ने कहियो किया किएक तऽ माले छै माल कखन बिका जेतै कोनो चीज नहि कहि सकै छी द- ग्राहक कखन हमरा दोकान पर अथिन कखन अथिन नहि अथिन से अहाँके थोड़ी बुझल है ग्राहक ककरो इंतजार नहि करथिन तऽ अहाँ सब डेड स्टॉक के बारे में नहि सोचू और ई हमर डेड स्टॉक नहि छै हम अहाँके एकटा वीडियो में देखेलहुँ हैं जे हमर डेड स्टॉक हमर ई सारा फ्रेश आइटम छै सबटा फ्रेश आइटम छै अहाँ देख सकै छियै सबटा फ्रेश आइटम छै अहूँके डेड स्टॉक के बारे में सोचऽ के टेंशन लेबहे के नहि अइ अहाँ अहाँके अपन दोकान अइ यौ अहाँ टेंशन नहि लिअ डेड स्टॉक होते नहीं है तो फिर हम अहाँ सबके नया वीडियो लऽ कऽ नया कुछ लऽ कऽ फेर आयब ताबे तक लेल लाइक कऽ देबै सब्सक्राइब कऽ लेब चैनलके शेयर कऽ लेब कमेंट केनाइ नहि बिसरबै जे की आगाँ देखाउ ताबे तक जय मिथिला जय मैथिली